Léif Delegéiert, léif Invitéen a Gäscht, eisen uerdentleche Kongress, dee fënnt all fënnef Joer statt. Den aachten ass et elo mëttlerweil zënter 1979, dem Gebuertsdag vum Gebuertsjoer vum OGBL, an et ass den 33. Kongress zënter 1916, och de Gebuertsdag vum OGBL, nämlech dee vu senger éischter Virgängerorganisatioun. Den uerdentleche Kongress ass eist héchste Gremium. Kongress ass eisen Dag vun der Organisatioun an en ass zugläich den héchsten Ausdrock vun der Demokratie an eiser Gewerkschaft. Eng Gewerkschaft, déi sech ëmsetzt iwwer d'Diskussioun an d'Entscheedunge vun den Delegéierte vum Kongress a vum. Neien Nationalvirstand, deen haut um Enn vum Dag seng éischt Sitzung wäert hunn. Léif Delegéiert, Där representéiert all Strukture vum OGBL, eis Beruffssyndikater, eis Lokalsektiounen an eis Departementer. Där alleguerten, ob éierenamtlech oder haaptamtlech, Där sidd déi dreiwend Kraaft vum OGBL. Ouni Äert Engagement an ouni Är Bereetschaft fir all Dag Responsabilitéit ze iwwerhuelen, wär den OGBL näischt. Där sidd déi, déi de kollektiv Interesse vun eise méi wéi 70.000 Membere mat beschtem Wëllen a Gewëssen ëmsetzt. Loosst mech do fir Iech haut am Numm vun eise Memberen ee ganz, ganz grouse Merci soen. All Kongress ass eng, ass ee Moment, wou eng Mandatsperiod ophält a wou eng nei ufänkt. An all Kongress ass ëmmer erëm sou eppes wéi e klengt Zäitfënster, Zäitfënster fir e ganz kuerzt Eraustrieden aus dem gewerkschaftlechen Alldag. D'Virbereedung vum Kongress an déi zwee Deeg, wou de Kongress stattfënnt, sinn déi Zäit, wou mär zesummen grondsätzlech Reflexiounen iwwert eis gewerkschaftlech Aktioun eis Programmatik an och iwwert den Zoustand vun eiser Gewerkschaft maachen. Et ass den Zäitpunkt, wou ee Bilanz zitt iwwert dat, wat een an deene leschte Jore geleescht huet an erreecht huet. An et ass och den Zäitpunkt, wou personellen Erneierungen un der Spëtzt an an den Haaptgremie vun der Gewerkschaft an Et ass den Zäitpunkt, wou mir d'Prioritéite vun der gewerkschaftlecher Aktioun fir déi nächst Mandatsperiod festleeën. Mir decidéieren haut a moar iwwert de Wee, deen d'OGBL als féiernd Gewerkschaft vu Lëtzebuerg an den nächste Jore goe wëll, fir dat weider ze féieren, wat den OGBL zënter méi wéi 100 Joer gemaach huet. nämlech als dreiwend Kraaft vum soziale Fortschrëtt fir e bessert Liewe fir all schaffend Leit an hir Familljen ze wierken. Wéi mer 2016 eis 100 Joer gefeiert hunn, do si mer zu Recht als eng Success Story bezeechent ginn. A mir sinn dat, well mir eis eege Kontinuitéit ni, awer ni als eppes Rigides verstanen hunn, mee als ee fléissende Prozess, deen souwuel d'Aktioun vun der Gewerkschaft wéi och d'Gesiicht an d'Struktur vun der Gewerkschaft ëmmer erëm un déi nei gesellschaftsch Entwécklungen an Erausfuerderungen ajustéiert huet. An och de Kongress vun haut steet ënnert dësem Zeechen. Mä de Moie wäert d'Grondsazried vum neie President eise Bléck no vir sinn. An de Bléck vum OGBL no vir wäert opbauen op dat wat war, op dat wat ass an op dat wat mär mengen wat moar wäert sinn. Ech wëll. Lo zum Optakt vum Kongress mech dann éischter op déi grouss Linne konzentréieren, déi eis gewerkschaftlech Aktioun an de leschte Jore geprägt a bestëmmt hunn an och natierlech e kuerzen Ausbléck man. Léif Kollegen a Kolleginnen, léif Delegéiert a léif Gäscht, d'Mandatsperiod 2014 bis 2018 léisst sech nëmme beschreiwen, wann ee se an de Kontext setzt vun de wirtschaftlechen, sozialen a politeschen Entwécklung, déi d'kapitalistesch Gesellschaft an der Welt, an Europa an domat och zu Lëtzebuerg zënter dem Ufank vum Joerdausend duerchlaf huet. Gutt bekannt ënnert den Nimm Lissabon-Strategie, Strategie EU 2020, Stabilitéits a Wuesstumspakt an national Reformpläng hu sech zënter dem Ufank vum Joerdausend déi staark

An no dem Ausbroch vun der grousser Kris am Joer 2008 huet déi salariatsfeindlech Politik d'Qualitéit vun enger regelrechter Austeritéitspolitik kritt. Eng Austeritéitspolitik, déi sech grafféiert huet op déi Ugrëffer, déi schonns an de Jore virun der Kris stattfonnt hunn. Eng vun deene schlëmmsten Attacken war déi Vun 2006 bis 2014 op eise Lounsystem, op eisen Index. Eist Wierke fir de soziale Fortschrëtt ass ëmmer méi zu engem gewerkschaftleche Widderstand ginn, zur Oppositioun fir d'Verteidegung esou gutt wéi nëmme méiglech vun eisen Errongenschaften. A Kolleegen a Kolleeginnen, eis Gewerkschaft huet an all deene Joren ee ganz, ganz virbildleche Widderstand geleescht. Héichpunkt war zweifellos déi vum OGBL initiéiert Massendemonstratioun géint d'Austeritéitspolitik vun den 30.000 am Joer 2009. An ouni den OGBL wär eisen Indexsystem Haut nach just e Schiet vun deem wat e war an zënter dem Joer 2014 erëm ass. Während all deene Jore gouf et kee soziale Fortschrëtt méi. Et gëtt eng grouss Exceptioun, an dat war eng vun historescher Bedeitung, an ech gesinn de Jean-Claude Rieder a menger Linn do uewe sëtzen, Hat vill domat ze dinn, nämlech d'Duerchsetzung vum Statut unique, deen d'Handschrëft vum OGBL huet. Mir hunn all eis Energie missten asetzen, fir Réckschrëtt ze verhënneren oder en ofzeschwächen. Mär hunn Abousse bei de Realléin erlieft. D'Pensiounsreform vun 2012 huet eise Pensiounssystem verschlechtert. D'Kafkraaft ass net nëmmen duerch d'Regressioun bei de Léin, mee och duerch zousätzlech steierlech Belaaschtungen zeréckgaangen. An och d'Mandatsperiod, déi elo zu hirem Schluss kënnt, war bis d'Joer 2015 mat der Fortsetzung vun der Austeritéitspolitik konfrontéiert. Erënnert Iech un eis Oppositioun an dat zesummen als national representativ Gewerkschafte géint den iwwerflëssege Spuerpak vun der neier Regierung, deen d'Kafkraaft vun den Haushalter nach eng Kéier verschlechtert huet. Ee Spuerpak, war aus deem Grond iwwerflësseg, well déi schonn deemools gesond Situatioun vun den ëffentleche Finanzen an de wirtschaftlechen Opschwong der Austeritéitspolitik nach méi wéi virdru schonns all Legitimatioun entzunn huet. Fir den OGBL waren déi nei wirtschaftlech a finanziell Spillraim definitiv d'Signal, fir den Hiewel ëmzeleeën. Eise Widderstand géint Nofbau vun eisen Errongenschaften ass fléissend iwwergaangen an eng nei Ausriichtung vun eiser gewerkschaftlecher Aktioun. Eis Oppositioun géint de Spuerpak huet dësen net nëmme staark ofgefiedert, mee eis Oppositioun konnt éischt Akzenter an eng aner Richtung setzen. A gläichzäiteg ass eng offensiv Tarifpolitik engagéiert ginn, fir d'Lounregressioun an d'Stagnatioun vun eise Léin vun de Jore virdrun ze iwwerwannen an Erhéijunge bei de Realléin duerchzesetzen. Dat ass a ville Kollektivverträg gelongen. Et ass och den OGBL gewiescht, deen ab 2015 d'Fuerderung fir eng strukturell Erhéijung vum gesetzleche Mindestloun offensiv verstäerkt huet, prioritär war och eis Aktioun fir d'Kafkraaft am Allgemengen. Eis Revendicatioun war kloer, Dat wat der Kafkraaft an der Austeritéitspolitik geholl gouf, sollt erëm ausgeglach ginn. Dat konnt iwwer d'Steierreform am Joer 2015 zum Deel erreecht ginn, an ab 2015 ass och ëmmer méi déi nei Aarbechtswelt an d'politesch Diskussioun geréckelt. An och hei huet sech de gewerkschaftleche Widderstand géint déi salariatsfeindlech Ugrëffer vun der Patronatssäit mat eiser Offensiv fir eng besser Aarbecht a fir méi Liewensqualitéit verbonnen. An der Panndiskussioun iwwert d'Aarbechtszäitorganisatioun hu mir déi vum Patronat gefuerdert Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten an d'Eidelt lafe gelooss a gläichzäiteg aarbechtsrechtlech Verbesserungen duerchgesat. An et ass och gelongen, den Astieg an déi gesetzlech sechst Urlaubswoch ze maachen. Op déi aner Punkte kommen ech haut de Mëtten an eisem Aktivitéitsbericht zeréck. Léif Kolleegen a Kolleeginnen, léif Delegéiert a léif Gäscht, déi Mëschung vun engersäits dem noutwendege gewerkschaftleche Widderstand géint Reformen a Fuerderungen, déi sech géint d'Interesse vum Salariat an de Rentner geriicht hunn, a vun anerersäits enger Offensiv fir soziale Fortschrëtt, duerchzitt sech duerch déi ganz Mandatsperiod an et huet sech bis haut näischt dodru geännert. Villäicht dat beschte Beispill dofir ass den aktuelle Konflikt mat der UEL, Patronatsorganisatioun, deen net nëmmen eis national Verhandlungsrechter a Fro stellt, mee gläichzäiteg déi noutwendeg Reforme vun der an der Aarbechtswelt um Niveau Aarbechtsrecht blockéiere wëll. An net nëmme beim Aarbechtsrecht besteet Reformbedarf, mee grad esou wéi an den anere Länner vun Europa huelen och hei am Land déi sozial Inegalitéite weider zou. Kolleegen a Kolleeginnen, soziale Fortschrëtt geet net ouni sozial Gerechtegkeet, a sozial Gerechtegkeet geet net ouni Eng gerecht Verdeelung vum geschafene Räichtum op der Welt, an Europa an och hei zu Lëtzebuerg ass d'Verdeelungsschéier an de leschte Joerzingte weider opgaangen an net ze knapps. Mee fir d'international Gewerkschaftsbeweegung ass et och fir den OGBL esou datt d'Schiflag bei der Verdeelung zu engem prioritären Thema ginn ass. D'Indicateuren iwwer d'Verdeelungsgerechtegkeet stinn och hei am Land ëmmer méi op Rout. An engem vun den räichste Länner vun der Welt mat engem Spëtzewäert bei der wirtschaftlecher Produktivitéit, sinn an eisem Land ëmmer méi Leit an Haushalter dem Aarmutsrisiko ausgesat an am europäesche Verglach läit mëttlerweil Lëtzebuerg bei de sougenannte Working Poor ganz schlecht do. Fir ass et net nëmme richteg, mat eiser Tarifpolitik offensiv weiderzefueren a fir eng weider Stäerkung gläichzäiteg vum gesetzleche Mindestloun anzestoen. ze an ze wierken. Mee allerdéngs, dat eleng geet net duer. Méi Verdeelungsgerechtegkeet muss och iwwert eise Staat organiséiert ginn. Engersäits iwwert de Wee vun de Stäerkung vun de staatleche Sozialleeschtungen, vun der Leeschtungskraaft vun eise Sozialversécherungen a vum weideren Investéieren an déi ëffentlech Dingschtleeschtungen. an anerersäits iwwert de Wee vu méi Steiergerechtegkeet fir déi ënnescht a mëttler Akommesschichte vun eiser Bevëlkerung a vun deenen, déi iwwert d'Grenz, ech wëll déi net vergiessen, all Dag bei eis schaffe kommen. An deem Zesummenhang ass drénglechst dem Noutstand Wunnen

méi Verdeelungsgerechtegkeet an eiser Gesellschaft hei am Land, an Europa an iwwerall op der Welt, gekoppelt mat der Stärkung vun de Sozialstaaten an den öffentlechen Dingschtleeschtungen, si Viraussetzung fir d'Ofsécherung an den Ausbau vun der Demokratie an eiser Gesellschaft. Si si Viraussetzung fir den Zesummenhalt an der Gesellschaft. Mee wat mir net méi brauchen, ass eng Politik an Europa, déi während zwee Joerzéngt ëmmer méi sozial Inegalitéiten an alle Beräicher provozéiert huet an doduerch de gesellschaftlechen Zesummenhalt, dem gesellschaftlechen Zesummenhalt e ganz schwéiere Schued zougefügt huet. Déi Politiken hunn den Nährbuedem geliwwert fir d'Opliewe vum Nationalismus an Europa a fir d'Verbreedung vu reaktionäre Parteien a Beweegungen, déi allesamt Gëft si fir déi sozial an demokratesch Entwécklung an eiser Gesellschaft. Déi schwéier Krisenentwécklungen, deenen d'europäesch Konstruktioun elo zënter Joren ausgesat ass, verlaangen no engem politeschen Ëmdenken. Mir brauchen eng Europäesch Unioun, déi fonctionnéiert an déi et erëm fäerdeg bréngt, e breede Konsens an Ënnerstëtzung an de Bevëlkerungen ze kréien. Mir brauchen eng Europäesch Unioun, déi d'sozial Entwécklung net hannert d'wirtschaftlech Entwécklung stellt. Den europäesche Sockel vun de soziale Rechter ass eng éischt kleng Planz déi elo vill Waasser brauchen, fir ze wuessen, ganz vill Waasser. Mir brauchen eng Europäesch Unioun, déi den europäesche Staate méi finanziell Spillraim gëtt, fir déi noutwendeg Investitiounen fir d'Zukunft ze maachen an d'Sozialstaaten ze stäerken. A mir brauchen eng Europäesch Unioun, déi d'gewerkschaftlech Fräiheete respektéiert. An dës Fräiheeten ze respektéieren heescht, datt een d'Tarifautonomie respektéiert an de Wee opmécht, fir datt d'gewerkschaftlech Verhandlungs an d'Matbestëmmungsrechter sech un déi nei Bedingunge vun der Aarbechtswelt, mee och un déi nei insgesamt gesellschaftlech Bedingungen upassen an entfale kënnen. Och dat fält ënnert den demokrateschen Optrag, deen d'Europäesch Unioun an hir Länner hunn. Léif Kolleegen a Kolleeginnen, léif Delegéierten a léif Gäscht, vun deem Dag un, wou sech déi éischt Gewerkschafte gegrënnt hunn, hunn d'Géigner vun de Gewerkschaften hir Existenz a Fro gestallt. Iwwert de Wee vum Verbot, iwwert den Ugrëff op hir Fräiheeten a Rechter oder, méi soft, Iwwert hir ideologesch Kanäl a Lobbyen a Lobbyisten. Wéi oft ass de Gewerkschaften hiert Enn schonns ugekënnegt ginn? Wéi oft ass hir zukünfteg Bedeitungslosegkeet virausgesot ginn? Kolleegen a Kolleeginnen, d'Gewerkschaftsbewegung ass ontrennbar mam kapitalistische System verbonnen, an déi schaffend Leit wäerten net ophalen, hir Interessen kollektiv ze organiséieren. Fir deen, dee fir Loun schafft oder fir Loun geschafft huet, gëtt et keng aner Alternativ. Ouni Gewerkschaftsbeweegung sinn d'Ofsécherung vum soziale Besëtzstand an de soziale Fortschrëtt onméiglech. An déi, déi hir zukünfteg Bedeitungslosegkeet deklaréieren oder, nach méi schlëmm, hir Gestaltungsaufgab an der Gesellschaft oder an der Betribswelt a Fro stellen, leeschten der Gesellschaft keen Dingscht, au contraire. Ech kéint de Lëtzebuerger Modell nennen, deen duerch d'Unerkennung an de Respekt vun der gewerkschaftlecher Gestaltungsaufgab eisem Land de soziale Fridden, d'politesch Stabilitéit an d'wirtschaftlech Attraktivitéit ofgeséchert huet. Ech kann awer och déi Erausfuerderungen oplëschten, déi sech haut eiser Gesellschaft stellen, am Kampf géint den Nationalismus, géint de Rassismus an d'Diskriminatioun, géint de Populismus an de Faschismus, déi d'Demokratie an d'Mënscherechter ugräifen, huet d'Gewerkschaftsbewegung net nëmmen historesch eng erausragend Roll gespillt, si muss déi historesch Roll weider aléisen an si wäert et och weiderhi maachen. Op si kann net verzicht ginn. An ënnert dem Androck vun neien Technologien allgemeng an der Digitaliséierung am Besonneschen wäert et ouni Gewerkschaftsbewegung, Net méi Liewensqualitéit, keng gerecht Verdeelung vun der Aarbecht a keng Opwäertung vun der mënschlecher Aarbecht ginn. An d'Gewerkschaftsbeweegung huet eng enorm Aufgab an eng ganz grouss Roll ze spillen am Kampf fir d'Klimaziler ze erreechen. D'OGBL steet hannert de Klimaziler vum COP 2020 vu Paräis. A fir déi Ziler ze erreechen, sinn net eréischt muer oder iwwermuer déifgräifend Moossnamen noutwendeg, déi all Beräicher vun eiser Produktioun a vun eisem gesellschaftleche Liewen erfaassen. Nee, si mussen elo passéieren. Dee Prozess wäert awer nëmmen da geléngen, wann en zu all Moment op de breede Konsens an op politesch Ënnerstëtzung an der Gesellschaft baue kann. An der ekologescher Transitioun mussen dofir nei sozial Frakturen an nei sozial Inegalitéite verhënnert ginn. D'ekologesch Transitioun a méi Liewensqualitéit schléissen sech net géigesäiteg aus, mee fir déi zwou Säite mateneen ze verbanne muss sech eis gewerkschaftlech Gestaltungskraaft voll entfale kënnen. Dat ass eis Aufgab an dat ass awer och gläichzäiteg den Appell un d'Politik, déi an dëser Fro d'Allianz mat der Gewerkschaftsbewegung agoe muss. Ofschléissend elo zu menger Allocutioun wëll ech eis alleguerten zwee ganz gutt an erfollegräich Kongressdeeg wënschen. Ech weess, dass Dir alleguerten de Kongress gutt virbereet hutt an elo den OGBL programmatesch a personell esou opstelle wäert, dass eis Gewerkschaft mat vollem Optimismus, Stäerkt an Dynamik an déi nei Mandatsperiod eragoe kann. An ech wëll och besonnesch haut eis Kollege vum Landesverband begréissen, déi elo nach Gäscht sinn. mee et net méi laang wäerte bleiwe wann där léif Delegéierten haut de Mëtten dat maacht, wat eis Kollege vum Landesverband den zweeten Dezember op hirem ausseruerdentleche Kongress gemat hunn, nämlech wou se mat grousser Majoritéit dem Zesummewuesse vun eisen zwou Gewerkschaften de Feu vert ginn hunn. Eng ganz, ganz wichteg Entscheedung, fir zesumme méi gewerkschaftlech Kraaft ze hunn. Ech si sécher, datt mir haut de Mëtten déi selwecht Entscheedung huele wäerten. Ech wëll elo schonns all deenen e ganz grousse Merci soen, déi zënter Joren a Richtung vun dësem Accord gewierkt hunn. Joer awer och a menger leschte Ried als President vum OGBL Iech alleguerten e ganz grousse Merci soe fir Är formidabel Ënnerstëtzung an Zesummenaarbecht während all de leschte Joren. Wann ee President vum OGBL ass, weess een, dass een näischt ass, an och näischt fäerdeg bréngt ouni de konsequenten Asaz an dat solidarescht Schaffe vun allen éierenamtlechen an haaptamtleche Gewerkschaftler a vum gesamte Staff vum OGBL. An ech soen Iech Merci, datt Dir mir déi Méiglechkeet gitt hutt, Iech an och dem ganzen OGBL déngen ze kënnen. Et war fir mech eng ganz, ganz grouss Éier an ech soen Äech villmools Merci, dass Der mer dat erméiglecht hutt. Vive den OGBL a vive säin aachte Kongress!